Helo a chroeso i Pryd ar Dafod, y podlediad sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Cywir, a wythnos yma, fi was yn gweud wythnos yma, ond dim wythnos yma, yn y benod hon, mae gyda ni uh, rhywun yn y stafell. Rhywun ni di bod eisiau siarad gyda ers y penwthnos. uh, Katie Hall, Katie Cromer. Croeso. Hello!
Siwm yn cadw, Katie. Um, fi'n good.
Mae dy fi mild anwyd ar hyn o bryd, but o'n i'n trafod e ar y ffordd yma. Um, and you've got to feed a cold, haven't you? So... Yw hwnna'n symptom o'r penwthnos ges di? Um, o bosib, fi'n meddwl falle bod e jyst yn symptom o bywyd, I reckon. Mm. Ar y funud, everyone's pawb yn bach yn run down, ydw. Ie. Yeah. Uh.
Tymhorau newid. Mae'n oeri.
Newid.
Mae'n oeri. Uh, pan mae'r tymhorau newid, beth yw fel go-to peth really cyflym ti? Neu, neu beth ti wedi cael heddi? O, beth fi wedi cael heddi?
Fi wedi cael beige heddi. Go on. Ie, yeah, na, oedd e jyst yn... Um, so, wedi mynd am food shop ar spel, a fi wedi bod yn glanhau downstairs bathroom fi, so fi wedi cael potato wedges. A dyw hwnna ddim yn innuendo na? Mm.
na, na, literally glanhau downstairs okay. bathroom fi. Um, got the marigolds out, you know. Neu, so be, be oedd y peth diwethaf ti feta? Um, oh, little bowl of potato wedges. Just potato wedges. Just potato wedges gyda mayo and ketchup. Nice. Um, Wedi cymysgu? Neu uh, separate? A fi'n hoffi fel, like, I like to, you know, dip them like, like at the same time, but not mix them, mm, lamb, yeah. you know. Fel raspberry ripple. Yeah, mm. tyfa bach little bit of, like, a swirl. Yeah, lovely. Yeah. Ti'n mix e, Ianto, efo mayo a tosgoch? Na.
Gymysgwr?
Wyt ti? Na, fi yn. Na gael yeah. chip cynta a just cymysgu ei gyd lan. Mae hynna'n prawn cocktail sauce, ynddi? Ydy. Ie, mae o'n catch up.
Marie Rose? Marie. Mary Rose. yeah.
Nice.
On, on that note. so yna Marie Rose. Um, beth mae'n mam ti? Oh. It's a good link. Um, enw mam fi yw Maria. Ife? Ife? Yeah, yeah. enw mam fi yw Maria. Brilliant.
Arbennig.
A dyna beth oedd y link, oedd basically mynd i dy blentyndod ti, dy ble nes ti dyfu lan, o lle ti'n dod. Ia. What's the story? Um, so nes i dyfu lan yn y cymoedd yn Aberdar. Um, mae mam fi, Maria, not a big chef, ond mae dad fi a dad fi'n love o coco. Um, so fel kind of go-to fe, fel sausage and mash, and a kind of rotation sausage and mash, spag bol. Um, mae'n lyco coco like Sunday dinner, Ond ie, mae cinio Dydd Sul fel lot o teuluoedd yn massive staple, fel hyd heddiw fi'n kind of like mynd gatre pob like Sun- wel not pob Sunday, ond pryd bynnag fi'n free fi'n mynd gatre, mae ma ffordd neis o gweld teulu fi. Trimmings i gyd ar y cynod i sale wedyn. A wel, kind of, mae'n dibynnu really. Mae'n ma mae'n dibynnu beth mae dad ma- in the mood for. Ond um, fi wastad yn gofyn fe, mae wastad yn like, um, have go me. He was like, you only speak to me about food. Dyna di first question, second question, oh, first question for you, how are you dad, you alright? Second question for you, you was for dinner. oh, nice. Well, question for you dad fi, um, a ni'n recordio yn ti, da, ti dad right nawr. Yes, dwi'n mynd i'n gallu fforddio hwn. Na, just dim ti ni hwn. Um, yw, wel, fi'n gofyn i fe beth mae wedi beta am mae e'n eitha basic gyda bod yn beta, ti'n Beans ar dost. Fi methu, fi methu ddechmygu coginio beans ar dost. Fi, fi siwr o'n sy'n bach yn Tory yn dweud hynna, ond... Mm. Ond ti gallu fel, ti gallu glamo lan y beans. Fi'n cofio byw gyda uh, old housemate fi, Binky. A wedyn bys hi'n rhoi fel um, winons a pep, well, like peppers. A wedyn fel paprika a stuff, like mewn i beans. So like, Be- Mae beans ar dos gallu bod yn, like, an occasion. O ti'n gwybod ta paprika yw just pepper coch di Wel, ie. Ie.
sychu?
On. O'n i ddim yn gwybod O'n i hwnna. honestly ddim yn gwybod tan dyn o'r blaen ble fi wedi cael air fryer newydd gyda dehydrator setting. Ie.
So dad yn gael y tîf yna, so mae Dad yn slam ar y... Right. Um, yeah, a mae dehydrator setting, so ni'n fel, be fi'n mynd i dehydrator? Fi, fi di wneud uh, beef jerky. Nice. Neis. Ti'n ei caws, Nice. achos o- I suppose jyst yn dehydrator fy digon, ti'n gyd fel pop yn nhw. Ond nath wow. i send lan yn toddi nhw. Mm. Yeah. Rubbish. Ond, wedyn nes i ffind ffind o fideo yma o rhywun yn dehydrate o peppers coch. Yeah.
Blitz nhw, paprika.
Neud oh my paprika. god, class. So, Homegrown.
Yeah. Mae hynna'n class.
O, ti yeah.
ddim yn gwybod hwnna? Na, o'n i just, o'n i'n meddwl... Yeah.
Ti'n gwybod fel, y math o beth fel, you don't want to face the truth. Ti'n mysio gweithio mas, ta'r peth coch mae ti'n rhoi'n bwyd ti as ages, just Pupur coch. Just pupur wedi dehydrato. It's kind Mad. of rubbish, dwi'n Beth yw cig of choice fel arfer? Cig?
Ooh, mae'n yna'n good one. Um, so fi'n kind of like, I, flexitarian kind of girly, fi yn bita oh, okay. cig. Um, pob hyn a hyn. Oh, gosh. Mae'n rili anodd oherwydd, well, right, fi gallu gweud be fi ddim yn lico. Go on. Um, fish.
Ooh, Yeah. okay.
biggest red flag.
Um, fi'n really struggle o bit a fish. A fel, mae'n dod o fel childhood memory fi o uncle fi yn bita fel fish eye pan o'n i'n plentyn. A o'n i fel, not having that. Um, Fish. Fsh.
Yeah. Because it hasn't got the eye.
Cos e...
Easy. Sorry. Uh, na, mae'n ffain.
A hefyd nes cael other childhood memory o fel bita, um, what's called, uh, o'n i'n bit, o'n i'n bita fel oh, fish finger sandwich, yeah.
a um, o'n i'n watcho The Mummy Returns 2, a ti'n gwybod mae'na scene yn fydda. Lle mae fel, o'n i yy o- o- like, childhood memory, ma' 'na scene ynddo fe lle mae fel, I don't know, ma' scorpions yn mynd lan fel corff dyn and yy it's like ych. So o'n i'n byta fish, like fish finger sandwich at the time, a fi'n meddwl bod 'na ryw fath o fel correlation rhwng hynna'n digwydd a fel watsio, a o'n i jyst fel, w-. Mae hynna'n disgusting. A a- os 'na unrhyw fel psychotherapist Cymraeg sy'n gallu fficsio'r problem innau fi. Because byse fe'n rili lico fish. Like but mae'n good for you. Mae fel, you know. Ond mae lot o Ie.
vegetarians yn bwyta pysgod ond ddim efo alergy ag ydyn nhw. Ond yeah. ti'n opposite, ti'n flexitarian a just ddim yn bita pysgod. Ddim yn bita pysgod. Fi'n bita popeth arall. Fi, um, fi'n lyco chicken, fi'n lyco um, lamb a cyd eid... Beef.
Beef.
Cyd eidion?
Da iawn. Yeah.
Beef.
Sa'n dweud, sa'n dweud cyd eidion. Um, na, na cyd eidion. Cyd eidion Cymru. Beef, chicken.
Lam. Lam. Lam. Ie, yeah, fi'n gwneud yeah. yn Saesneg. Wel, ffrind dad a fe gweud, uh, gyd i lam os ti am, ond beef yw'r chief. A mae hwnna di stick efo fi.
fi methu cael fish chwaith os mae'n helpu. O, oh, allergic, clas.
So. Ti'n allergic?
Ti'n methu cael fish, ddo. So fi'n meddwl fos yn un falle yn lysieuwr, neu yn pescatarian. Ie, yeah, ie. Yeah. Ond fi'n methu bod, so.

Diddorol.
so, yn sôn am dy blentyndod di, so Aberdar, yeah. uh, pa ysgol? Um, ysgol Rydw I nes i, yeah. a ysgol gynradd Gymraeg Aberdar. Nice.
A mae Rydw I'n yr unig ysgol am fel O'ch ti'n gofod teithio'n bell i fynd i Rhyd Wain? Ie, yeah, ie. Yeah. Mae fel... Um, o'n i ddim really not too far i fi. Mae Rhyd Wain kind of like um, ar bwrs Hirwain a Pen y Wain. Mm. So, ond fi'n cofio fel cael y bus i ysgol a mae yna fel, like, ar y ffordd i'r ysgol, mae yna fel, um, mae yna fel bloc o flats canol roundabout. Mm. Yeah, nuts. Ond, um, yeah, fi'n, o'n i'n really lyfo mynd i Rhyd Wain, it was good. Um, yeah. No qualms there.
A o ran wedyn actually adre, ti wedi sôn am bod mam ti ddim really yn uh, cook. Ie, yeah, na. A bod dad ti yn. Be, be oedd yr un pryd yna, y, y pryd plentyndod? Pryd plentyndod? Wff. Um, I gotta go gyda sausage and mash i fod yn honest. Oedd e, oedd e, it's a solid, a fi dal yn like bita fe heddiw, fi'n obsessed gyda fel potatoes, um, just generally. Um, ond ie, yeah, sausage and mash. Oedd dad arfer bod yn eitha like, autistic gyda fe hefyd. So fi'n edrych fel, ie, yeah, so bys fe'n kind of like, cael pentwr masif o mash. Um, mewn i fel like, volcano type situation gyda'r sausages.

Taflu yeah, bisto ar ben e. But you can also, fel, ti'n cael dallu hefyd, like, fuck o fel an hefyd, fel... Go on. Ti'n cael, like, bad mash. Do.
Chunky. Um.
Chunky. Just sych, ti'n meddwl pan maen nhw wedi, wedi gorgyginio, os maen nhw'n mynd bach yn sych, maen nhw'n cael ei gadael yn rhy hir, a wedyn, mm. maen bach yn choky. Ie, oh. yeah, fel, ie, yeah, ach a fi. A hefyd ti'n gallu mesol an gravy hefyd, fel gravy watery. Um, mm, mae'n sy'n achaf i weld yna. Yeah. But when it's good, mae'n really good.
Clip it up. Uh, so yeah, sausage and mash. Hwna'n good one. Beth oedd iaith y cartre gyda chi adre? Um, so mae rhieni fi ddim yn siarad Cymraeg, um, ond is i ysgol fel read wine and bish bash bosh, baby. Cymraeg Llwyddi- iaith. Llwyddiant addysg Gymraeg.
Llwyddiant.
I guess. Dyna pan ti ar y pod.
Dyna Yy, pan fi ar y pod. Um, ond, ie, yeah, na, so mam a dad ddim yn siarad Cymraeg, ond, ie, yeah, na, na, ma.
Ti rioed Gwybod i fi. trafod y penderfyniad yna efo nhw? Fel pam bod nhw di anfon ti i ysgol Gymraeg? Fi'n meddwl, so, oedd mam gi fi a tad ci fi, oedd y ddau ohonyn nhw, um, yn rili angerddol kind of dros y iaith a stwff, so o'n nhw'n yym fel protestio lot yn y chwedegau ar ran o mudiad yna. So ma' fel holl teulu fi 'di mynd i fel addysg Cymraeg, so oedd dad fi actually yym o'n nhw'n o'n nhw o'n nhw ardal fel Pontypridd c- tan i nhw fel symud lan i yym yy what's it called Aberdâr a yym oedd dad fi... o- oedd yym, Ysgol Rhydyfelin yn du canol agor, fel, yym, pan oedd dad fi'n ifanc, ond oedd e ddim yn cael mynd i'r ysgol yna, oherwydd oedd y polisi ar y pryd, oedd bod angen o leia' un riant sy'n gallu siarad Cymraeg i gallu mynd i... O, acshyli? Ie, ie. O'n i ddim yn gwybod hwnna. Ie, so, o- dyna oedd y polisi. Fel apartheid? Wel, nath nhw newid y policy, right? So, mae um, Aunty Jackie fi, Uncle Phil fi, ddau ohonyn nhw wedi mynd trwy fel read fel yn addysg Gymraeg, so mae'r ddau ohonyn nhw'n siarad Cymraeg, ond mae dad fi ddim. Ond mae dad fi wastad wedi gweud bod e eisiau dysgu a... Oh, okay. Yeah, so, ond mae fe'n gweithio fel maintenance technician mewn factory am oesoedd, so mae wedi retire nawr a... Yeah. Dy, fi fel, come on dad, get down, get down dysgu Cymraeg i oedolion. Hynna. So ti'n meddwl bod hwnna di arwain ti i, i, i ganu'n Gymraeg? Um, yeah, I would say so. Um, a hefyd fel, nes i wneud gradd yn Gymraeg yn Prifysgol Cyrdydd, um, a fel, o'n i jyst o gwmpas lot o pobl oedd yn wneud music a stuff Cymraeg, a o'n i'n wneud music a o'n i'n astudio gradd fi, so o'n i fel, well, you know what, Give ar gywna. Nice.
A mae di gweithio. Yn amlwg. Ia, ia, na, ni wedi cael kind of, I don't, gwaith ar cyneuon dyn ni wedi creu yn y Cymraeg, dyn ni'n really proud o fe. Hyd yn oed bod ni'n kind of like neud stuff like dwy ieithog nawr, um, mwy yn y Saesneg, boo. Fi'n traitor. Um, ond Ie, yeah, na, mae dal yn... Mae hynna dal yn y codd, mae'n dal yn rhywbeth sy'n really, really bwysig ni. Um, pan ti on the road, neu pan chi on the road, oh, yeah. beth yw'r hoff, mm. beth yw'r hoff bryd bwyd? Oh my god, mae hynna'n, like, oof. Not on the brief, just, just oh, throw god. it out there. Yeah, go on. I tell you what, mae'n really, really anodd i bit an, like, iach pan ti'n kind of mynd o gwmpas trwy'r amser. Ond fi'n cofio fel, gyda fel riders a stuff, best meal fi erioed wedi cael oedd yn Hebden Bridge. Um, oh, Yorkshire. Yorkshire, Yorkshire. Nice, yeah. So nath ni'n ei fel um, warm-up talk yn y Foo Fighters a nath ni chwarae... O, oh, beth oedd enw'r lle? Oh my god, mae hyn yn really embarrassing. Um, the Something Club, social, oh, fi ddim yn gwybod, Work, Workman's Club neu rhywbeth yeah. yn, yn Hebden Bridge, fel really famous venue. Yym, ond ma' 'na fel Thai restaurant yn attached i fe. So wnaethon nhw danfon ni y menu a oedd e fel like "oh my god yy o- loads of Thai food" a ie wnaethon ni cael fel pad Thai, yym tempura, like it was called sweet corn fritters. Dyna 'di like the best yym I don't know ryder food a oedd hwnna ddim which was like... Slay. Mae fy fwy blasus wedyn. Ie, mm. yeah, ti'n teimlo fel proper rockstar pan mae rhywun yn rhoi bwyd i ti am ddim. Like... That's the dream. Uh,
wow. Yeah.
So pan bod y di mynd yn dawel fyna. O'n i jyst yn meddwl am bwyd. Jack Norfield i uh, ni wedi cael ymlaen. Mm. Oh, yeah. Pryd pan enw fi oedd Sweet Corn Fritters, a nes ti wedi Sweet Corn Fritters, ah. a nes i just edrych yn blank yn y ti yna am. Sweet corn fritter.
Fi'n lyfo sweet corn. Mae fel, like, unrhyw beth gyda sweet corn yn dda. Like, Wel, os ei di nôl i rando i penod Jack, bydd yn gallu neud sweet corn fritters dy hun. Neu, neu gwylio'r fideo.
O, oh, neu gwylio'r reel ar ein Instagram. Ar ein Instagram, ffantastig. Mm. Fi bach yn sgyd o neud fritters, oherwydd mae fel, ti angen ffrio nhw. A, mm. ie.
Oedd Jack yn gweud bod e'n neud nhw'n topless. That helps. apparently. Mae hwnna'n um, rhywbeth.
Yeah. yeah. Mae'n sôn fel trip i A&E, fel... Like, to me. Mae'n sôn am trip i A&E. okay. Dyma'r uh, segwe arall. Ble ti'n hoffi mynd am trip i O, yy... fwyta mas. Dy ail bryd bwyd. Pryd i ddathlu.
Really dathlu. Oedd hwnna'n awful segue, sori. Na, mae'n ffain.
Um, yeah, not A&E. Uh, fe, uh, Beth yw enw'r lle, ddim ei ni. Ddim ei ni.
Yeah. Um, na, na. Um, Vegetarian Food Studio yn O. Caerdydd. Yeah, yeah. Oedd, um, so mae cousin fi yn uh, mixed race uh, a fel Priya Hall, so mae hi'n comedian hefyd, mae'n legend. Ti'n gyfneithio i Priya Hall, i ti? Ia, ia. O, ni'n gwybod yna.
Katie Hall, Priya Hall. Mae hwnna'n ei sens.
O, ie, yeah. mae hwnna'n ei sens na. Ie, yeah. o da iawn, guys. O'n i'n eisiau surname ti oedd Chroma. Ah, ei. Nice. Um, ond, um, yeah, na, nath, fi'n cofio fel pan o'n i'n freshers, nath prie, o'n i fel hangen o prie fel, o'n i ddim yn really bita fel spice o gwbl, a prie fel, mae hyn yn really embarrassing, like, ni angen sort o hyn mas, so, nath ni mynd i Vegetarian Food Studio, and, yeah, it fixed me, a fi'n really joio cyris, fi'n meddwl falle, wel, fi'n gwybod yn iawn bod, yym, Ie, bwyd Indian yw fel hoff bwyd fi yn y byd, a fi'n cwco lot o cyris fel pan fi gatre. Fi'n lyfo unrhyw beth gyda paneer ynddo fe, ma'... O, gaf fi.
Ie, mae'n delicious.
Hwnna'r caws. Ie. Mae'n caws Ie.
bach. Really hawdd i wneud hefyd. Ydy e. Ti'n trio wneud e?
Sa di trio wneud Ti'n e? rhoi llath a vinegar, a ti'n beri hwnna, a wedyn mae'r milk solids yn separate o'r um,
Curd. Whey? Fi'n credu maen nhw'n credu nhw'n yeah. curds. A wedyn ti'n strain o hwnna mas mewn um, fel muslin. Ie. Yeah. A gwasgu'r liquid i gyd mas, gael yeah. hwnna. Neu gael ei hongi am, rhaid pobl yn gael fel rhoi right. hook bach. Ie. Yeah. A wedyn, dyna ni. Ie. Yeah. Ti'n rhoi halen yn o fe. Oh, Os ti eisiau, ond dim angen rhoi halen achos ni'n season o bwyd anyway. Yeah. yeah. So, so little tip. I, I tell you what, fi angen fel, fi mor lazy, fi fel any shortcut fi gallu neud, ond mae penni gallu bod yn neud a drud yn y siop. Ydy. Yeah.
Ond hefyd, so, ti'n meddwl, hassle o neud hwnna, prynu yeah. lot o vinegar, prynu lot o... Cael caws yn danglo'n gegin ti am wythnos.

Na. Ble mae hwnna?
Pooja ar Albany Road. Um, mae fel kind of like sweet shop ond nhw'n gyda like little snacks. A bydden nhw fel like really spicy paneer wraps yma fel mm. one pound, two pounds yma yn. Absolutely banging. Oh, really good. Yeah.
So ran um, uh, Vegetarian Food Studio, fi'n hoff yeah. Vegetarian Food Studio. Mm. Oh. Ni kind of di dweud ar y podcast yma bod ni eisiau ti ddews ras i o lle ti'n dod, right? Right. Ond wedyn ni wedi cael Morgan Elwy yn dweud bod e'n hoffi mynd i Aberystwyth a bod e'n dod o Lan Elwy sy'n yeah. awr i ffwrdd. Yeah. So, yeah. Aberdar, Caerdydd, I reckon mae'n iawn. Ond, yeah. taswn ni'n gorfod dal ti at gunpoint. Okay. A dweud, ni angen rhywle yn Aberdar. Okay. Ble ti'n hoffi mynd pan o ti'n iau, falle. Yeah. Well, I tell you what, um, Lucky Star Chinese yn Aberdar.

am trips gyda Chinese. Yym, ond oedd dad fi right, pob tro byse fe'n mynd mas i watch a game rygbi, achos ma' dad fi'n lyfo rygbi, byse fe'n kind of prynu fel gilt Chinese ar ffordd gatre for his partner and his kids. like, a wedyn, um, yeah, byse fe, byse ni wastad fel yn, like, absolutely buzzing. And it's like, okay, dad yn mynd mas i watch a rygbi, so that defos means mae'n cael shitloads yeah. of pints dod gatref yn prynu like uh, a 50 quid Chinese for everyone. Yw e'n takeaway only? Neu yw e'n trwy le ti'n gallu bita mewn? Mae'n takeaway only.
No. Ond on fi really love o'r deco yn on fe, mae'n like, really hen. Fi'n meddwl mae'r teulu yn dod o Hong Kong. Um, a ie, yeah, rwy'n teulu am flynyddoedd sydd wedi cael y redig e. Ond mae'n ma, ma rhywbeth amdano fel dec o um, Chinese takeaway sydd wedi, I don't know, bod yna am fel decades. Little bit dated, um, little bit like tacky, but beautiful. Fi jyst yn, I don't know, mae'n rhoi teimlad rili gynnes i fi. Fi hefyd yn meddwl, mae bob Chinese takeaway, a fi ddim, fi yn generalise o, ond yeah.

yn eitha gwyn, as in, mm. mae'n fel polystyrene yeah, yeah. tiles ar y to. Mm. Yeah. A wedyn geid i falle cath gyda fel braich sydd yn yeah, neud fanna. Yeah, lucky cat.
Yeah.
A, ti'n mwyn, falle, ti'n mwyn beth sy'n fi meddwl yn un o'r pethau da, a ti'n ti gwybod bod ti mewn Chinese da sydd bod yeah. rhaid yn amser hir, yw pan mae'n luniau.

like Chinese food by a long stretch. Wel, mae yn kind of, but mae fel British Chinese, you know what I mm. mean? Fel pan... Fi'n meddwl newn ni beth o bod beth yw authentic Chinese food heb fynd i China. I China, ie.
Yeah. Mae yeah.
beth ni'n cael... A yn, hefyd, bwyd Indian sydd yn fwy yeah. Pakistani, mm. uh, Bangladeshi, ti'n modd, yeah. ond Indian. Yeah. Lot, lot o stuff fi di dod i deall bod fi'n hoffi, hoffi fel bwyd Cantonese mwy na dim byd arall. Like, I'm a sucker for a sweet and sour. Like, yeah, all the way. Fel crispy chili beef. Yeah, hwnna, oh, hwnna un fi, rhwng hwnna. Ah, so good.
So, yeah. so good. Mae'n neis.
Ah. Oh, falle fe Chinese. Sorry cael Chinese ar sioncs. Cnoc ar y llawr.
Ai.
Wel, mae'n ma gweud ar y ffenest, delivery available. So os fi'n ffonio nhw'n mynd, ie, yeah, mae drws yr agor, gwely, ail stafell ar y dde

Pryd, unrhyw bryd. Be ti'n hoffi coginio, t'mod, mid-week? Be ti'n go- go- coginio nawr? A pa- sut mae ti sôn am yr yym wedges ti 'di cael yn barod? Wel, ie, achos ma'n- ma'n Ti'n gwbod, pathetic ie, ie, o ti 'di bod yn wedges, brysur ti'n gorfod ers fi. coginio i- Ie. Na, yd- ydy ydy e'n deg dweud bod ni'n gorfod coginio fe yn lle aildwymo? Right, ok.
Be, fel yy Chinese neithiwr? Ie.
Wel, neu just, just y wedges. Just wedges.
ond- Ie. Wel, Ie. fi'n really lico, like, cwco fel Mexican food, so fel a good chili. Ooh. Fel chili con carne, mae hynna gallu bod yn veggie, mae gallu bod yn get a beef if I'm feeling posh. A wedyn ti jyst gallu fel batch cwco fe, a wedyn mae'n paro'r holl wythnos. Fel, Ie, fi jyst yn... a wedyn pan ti'n kind of cymryd e mewn i gwaith or whatever. Ti'n gwybod pan ti'n cymryd mewn like nice food i gwaith a wedyn ma' pobl yn fel "Oh, what's that?" A wedyn ti jyst yn teimlo like massive pride in yourself am ie, ti fel "Dyna cinio fi." Mae'n rhoi real beth yw'r gair? Superiority complex is it? Ie. Yeah.
Nes i wneud hwn neithiwr. My life's in one piece. Yeah. yeah.
I've got it together. Yeah. Ti'n mynd lan ato fo, no, no, I didn't get this from a restaurant, I promise. Nes i wneud hwn fy hun. Yeah. Uh, Um, Mae'r office fi'n gweithio mewn um, yn un o jobs fi. Um, yeah, mae rhywun complemento fel was called arogl bwyd fi the other day, a wedyn o'n i just fel, yeah, this is the only thing that is staying together. Ond hefyd, mae fel, mae'n like, good treat, mae fel kind of like, os ti'n cwgo fel really nice bwyd i dy hun, a wedyn erbyn amser cinio, fi jyst yn meddwl amdano'n cinio fi. Mm. Yeah, mae'n like, roed fel good halfway point. A, a chili yw hwnna? Um, ie, yeah, chili neu curry neu... Am ni'n gorfod locked i mewn lawr am... Na, dwi'n angen dewis un pryd. Oh my god.
Pryd unrhyw bryd.
Ie, ti'n modd, os ti'n moyn rhoi rhywbeth batch cook, fine. Okay. Ond, ond fi'n kind of meddwl... Mae Ianto'n snob.
Fi, okay.
fi, fi, fi actually meddwl bod fi bob nos ar fel... fel um, ar Red Steady Cook.

Just Ainsley Harriott. Ainsley Harriott, y, y boi arall yna, um, Anthony Warl Thompson. Uh, na, oce, okay, na. na. Yma, ti a pum mlynedd yn ôl, gaffe i arrest am ddwy'n bottle of vodka o Morrison's yn rhywbeth. O, oh, rwy'n gof, dwi fi o hwnna.

Mae fel, yeah, ready to get a steady cook vibe. Ond, yeah, probably chili. We'll stick to a chili. O, ti allu, ti'n rhoi chicken yn y quesadilla. You know, mae'n versatile, mae'n good. Wyt ti'n mynd i siarad yn recipe? Uh... Achos, uh, mynd nôl at Jack Northfield eto. Yeah. I'n fe. Nath e ddewis chili. A dde e more specific. O, na. Uh, fydde math o, math o chilies yn rhoi mewn. Yeah. Faint right. o bethau. Right, I just wing it, fi yn. Fi'n rhoi fel bay leaves ynddo fe, yym, yy a chilli powder, whatever veg sy 'da fi, yym, falle cig, falle veggie things, yym, whatever I got i fod yn onest. Ond fi o- fi yn rhoi lot o limes ynddo fe, ond be fi yn wneud yw... fi'n like great o'r zest. Nice. Oh, okay. A hefyd ti angen rhoi chocolate yn fe hefyd. Okay, ni'n mynd i ofyn hwnna.
Yeah, uh, ti angen, angen rhoi chocolate. Fel digon o fel, you know, pep was called tomato puree or whatever, beef it up. Mm. Ond, ie, yeah, bydd rhaid ni'n cael fel competition neu rhywbeth. who has the best chili. Right, mae hwnna'n gauntlet set. Mae hwnna'n un arall, challenge yeah. arall, yr her nesa. Fe ti'n erbyn Jack, a wedyn blind taste test. Ti'n coca chili, Jack coca chili, ni'n dau'n blasu, gweld beth i, gweld pa i'n ti ore. Oh, gan bod Bailey yn dan efo. Ni'n ti efo. O, fi yn gadael fel, like, ti fod cymryd nhw mas, ond fi ddim yn bodd rhan. Fi ddim yn bodd rhan gyda fel curries hefyd, so fel bydd boyfriend fi yn bita curry yna, ni'n bite into a cinnamon stick. Da, fine. Like, ti'n cael hwnna yn y takeaway, ti'n cnoi mewn i fel star yn is neu rhywbeth, ti'n meddwl, oh, ych chi? Fi yn. Oce. Och, Os fi ddim yn spot fe. Pwy oedd di gweud, oedd rhywun di, ti'n bod pan ti'n goginio bolognese, ti'n bod roi'r parmesan rind yeah. yn y bolognese. Oedd rhywun yn gweud stori wrtho fi bod rhywun fel prospective cariad neu rhywbeth bod nhw wedi cwco bolognese A yeah. nath nhw ffeindio'r rind, ac o'n nhw ddim eisiau bod yn rude, so nath nhw just bita y parmesan rind. Oh my god.
O'r...
Or That's lefarus. Ti actually eisiau gwybod rhywbeth really cool i wneud y parmesan rind? O oh, ie, yeah, go on.
Cael just y rind i hun, right? So, like, yeah. ti rei ar y diwedd, peel o gymaint yn nôl a phosib, a wedyn fath o kind of greator, ti'n meddwl mae'r sgrifen ar y tu fas? Mm. Yeah, Ti'n really yeah. eisiau hwnna'n involved. So kind of fel shave hwnna lawr dyn bach. Yeah. So mae gen ti just a bit caled. Okay. Rho hwnna yn y microwave just 30 seconds am puff o lan. Honestly. Fi ddim yn dweud celwydd nawr. A mae fel... Mae fel... Um, fel texture honeycomb, ond oh, mae, e- mae fel cheese rind.
Ti'n gallu bita fe?
O'n i jyst yn meddwl, wow. o ti jyst yn like, roi da yn y microwave, just am fun. Like, Ti'n roi yn y microwave, a wedyn... Uh, Ti'n gofio oh, microwave newydd, ie.
Oh, cool.

Mm, falle ddim.
Um, fel, uh, fel rhan o stumog, neu enzyme o stumog. Ah, so right. Dafad neu rhywbeth o fe. Yeah. Oh, so okay. mae'n kind of...
It's like, uh, fel, what's called, an extra bit mm. type mm. thing. Yeah, so mae'n yeah. defnyddio fe i kind of...
Fi mae'n gwybod beth y broses, ond... Yeah.
Um, yeah. Mae'n nuts faint o stuff sy'n defnyddio bitch o anifeiliaid. Oedd ffrind i fi wedi mynd yn vegan, a dde methu yfed Budweiser. Efe? Achos apparently mae'n cael ei ffiltro trwy stumog um, pysgodyn. Yeah. Lot o gwyn Ac o'n i hefyd.
bach fel, mae hwnna di roi fi off Budweiser sy'n bach. Ie. Ond, Fi'n gallu yfed nhw. wyt.
O, oh, okay. Mm. Dwi'n mynd effeithio ti. Wel, Neu mae'n mor ddim yn gwybod. minimal. Explains the hangover, falle.
Ie. Ond on, os mae'n fel byproduct, mae, ie, ie, be.

Jyst bod yn llwglyd weithiau a ie, jyst peidio cael digon o protein. A fi'n really bad at bits o protein anyway. Fi'n, ie, fi love a potatoes Caws, ddo, though. fi'n credu oedd fi'n un. Is e? Fi'n meddwl, ie. Yeah. Cos, ti'n wad, ti'n teimlo fel... So fi'n meddwl, fi'n methu cael pysgod, fi fel, yeah. wel, well. it's not an option. so wedyn, os ti'n methu cael caws chwaith. Ie. Yeah. Oh. Ie, yeah, mae'n anodd.
Mae'n anodd sad. A, a, a be nath gael fi nôl... Ie. Yeah. O'n i'n vegetarian da chwe mis.

But, um, yeah, fi ddim yn... Fi'n cofio fel trio bod yn vegetarian fel plentyn. And, um, bys ni wastad yn slip o lan, a fi'n cofio bod ar y tren yn yma, yn bita fel chicken sandwich. A wedyn ni fel, oh my god, yeah, och. So nes i, o'n i'n cadw yn nghofio. Yeah, yeah so... Nes i kind of gwrdd â ngwraig i ddechrau. Uh, oedd hi ddim yn wraig fi pan nes i gwrdd â hi, ond pan o'n i yn dechrau gweld yn gilydd, a oedd hi'n vegetarian. Ie. Yeah. Ond wedyn, ti'n meddwl, sy'n cael nos o mas, a wedyn yn cael chicken nuggets, neu oh. rhywbeth da, ni fel, oce, okay, fine. A wedyn, tod. Ie. Yeah.
Ond big up all the vegans and all the veggies sy'n, like, actually, actually neud e. Fi just ddim yn um, good Ydy e'n embarrassing i weud bod ti'n flexitarian? Na.
Mae fel, fel, fel, I don't know, fel flexitarian. Mae fi, fi meddwl falle bod pawb yn flexitarian, really. Wel, beth yw yeah.
flex? As in...
Ti'n bita cig every now and again.
Gys i, gys i cereal i frecwast bod yma. O ddim cig yn hwnna. Do you want to identify fel flexitarian? Gai? Mae jyst yn ffyn i fod yn Neu onest. just fel ddim bit o cig rhai dyddiau. Ydy, ydy pob pryd ti'n cael, hynny yw fel, sydd ddim yn cereal, ie? Yeah? Ie, yeah, Os cig yna fe.
fel arfer oes. Ydy fel meat and two veg. Dim bob tro. chips.
I one veg. Ie, yeah, sa'n gwybod. Is i spagbol neithiwr. Er, mae'n ddiddorol, wel, ie. Yeah. Na, adre, fi'n credu bod cig yn rhan o bob pryd, fel arfer. Yeah. Hyd yn oed pan oedd, o, oedd chwar fi'n veggie, a wedyn nath hi fynd i prifysgol.

Yeah. Mm.
Delicious though. yeah.
Love Again, porn.
Mae actually'n delicious. Mae'n signal lan a lot mwy o sauce na fel uh, just cig. Yeah. Ond nath, nath yn chwari wedyn benderfynu, right, fi'n mynd i cwco heno. A be nath hi oedd wneud batch bach yw hun ar yr ochr a cwco fo cig i ni a fi a brodyr fi. Ah, oh, ideal, diolch yn fawr. O, oh, mae'n neis.
Diwedd y pryd, nath hi revealio i ni, mae corn oedd ei gyd.

Katie, uh, yeah. pryd plentyndo ti oedd sausage and mash yeah. gan dad y chef. The chef. Chef y ti.
Chef. Neis.
Mike.
Yeah, mae'n lovely. Wedi yeah. i weini mewn modd artistig iawn. Ie, yeah, mae'n very arty fel gyda bwyd fe. Mike, he loves it, he does. A maen nhw'n gweud, peidio chwarae efo'ch bwyd. Falle yeah. dylen ni fod yn chwarae mwy efo'n bwyd. Absolutely.
Yeah. yeah. Presentation yeah. is key, fi'n meddwl. Yeah. You eat with your eyes first.
Or eyes bigger than my belly. Rhaid fi ddim.
Rhaid. Uh, wedyn dy ail bryd di wedyn, sef dy bryd i ddathlu. ti'n gwybod be, ar ôl Morgan Elwy, fi'n credu... Mae'n rheol, mae'n rheol mas yn pen agor. um, o'n i just basically meddwl, o, bydd loads o bobl ni'n cyfweld e yng Nghaerdydd, just yn dweud yeah. Kevin yng Nghaerdydd, ond di pobl ddim wedi. Na. Na.
Mae pawb efo i ffefrynnau nhw o adre. Fel o ti'n big o lan Lucky Star, oh, Chinese. Mae pawb efo'r lle yna, maen nhw'n teimlo cysylltiad agos efo. Yeah. Ond

Neu joc am fwyd.
Fi'n joio joc. Mae joc am fwyd yn alright.
Mae'n dderbyn joc. Um, oh god, o'n i ddim yn gwybod, sa'i di partoi joc yn anffodus, ond, ie, yeah, fi'n meddwl nes i gweud y e gyna, os ti'n fel coginio, a mae angen fel lime neu lime juice neu rhywbeth citrusy, always chuck a bit of zest in. A wedyn bys fe'n, mae'n actually Nigella tip, ond, ie, yeah, who am I to

Oh, class. A mae'n ein Gordon Ramsay hefyd. A mae'n hilarious. Oh god. Slap the breast.
Yeah. Yeah. Oh, I'm, I'm about three clip. Mae gyd jyst yn slap the breast.
That's the first thing that came to mind. Ond mae'n ma jyst yn hi yn clip dat i gilydd yn gweud byddai ge. Byddai hi ddim yn gweud. Wel, falle byddai yn gweud, ond...

Nice. Diddorol. Nes i fwynhau hwnna. Do. Do.
so, o'n i'n siarad o dros yn gilydd. A hefyd, mae gei ti'n gwylio ni wneud hwn. Gei di, mae yna...
Sa'i di gofyn wneud hwn o blaen. Na. Dan bwysau. Uh, na, nes i joio fe, ti'n Sauce and mash, can't go wrong. Na, ie, yeah, solid answer. Ai. A very, just plentendod, dwi fe. Mae pawb yn cael sauce and mash mewn plentendod. Mae fel bod bwyd lot o bobl wedi dod cyn dyfodiad y we. Ddim, ddim dyfodiad y we, ond ta, to, nawr mae reseitio bob man. A mae pethau bach mwy exciting. Ond mae fy atgofion i o fwyd a rhai Katie a rhai ti siwr o fod bach mm. mwy meat and two veg, bach mwy uh, Cymreig falle?
Falle. Ond falle o ti, na, ti, o ti profi... Na, fi'n credu bod fi wedi tyfu oh, just, na, just yn yr oes air bach na. Bod ti wedi cael avocado pan o ti'n fach, o'n i fel, what? Do, do, sa'n i'n meddwl.
O'n i'n gwybod yn beth.
O'n i'n gwybod yn bodoli. Ie, yeah. ond oedd hwnna'n un o'r pethau cyntaf fi'n credu iddo mewn. So, falle, ie, yeah, fi'n meddwl, sausage math o'n neis. Lovely, a gravy.
A wedyn yr ail bryd wedyn? Vegetarian Food Studios, dwli ar fyna. Ie, yeah, nice. A shout out Lucky Star, Aberdar. Ti'n mynd i fynd i Lucky Star? Na, ti'n angen, ti'n byw uwch ben Chinese. Fi'n byw uwch ben Chinese.
Yeah. Bydde hwnna fel, ti'n mynd pan mae pobl ddim eisiau mynd i barbwr gwahanol. I dorri gwall. Can't eat any barbers.
Na. So, byddai methu, wel, ni'n ffrindio fy Hansing. Ie. nawr. So, Ond Mister and Missus.
fi yn mynd i fynd i Vegetarian Food Studio. Mae'n bangin. Mae'n- Absolutely delicious. Oce, diolch. A wedyn y pryd ola, wedyn... Y chili, chili con carni? Chili heb chili con. carni. Chili con. Mm, fel ble mae'r um, goreion o um, byd sci-fi chili yn dod at ei gilydd. Sorry. Dreadful. Oh, god.
Ond na, edrych mlaen ar gyfer... Wel, dwi Jack ddim yn gwybod eto, ond mae'n mynd i goffo coginio chili yn gystadleuol. Ie, yeah, os, os yw Jack yn gwrando ar hwn, gobeithio bod e. Ti oedd y cyntaf. Ie,
yeah, mae yna her yn mynd i ddigwydd. So ie, yeah, gret. Na, ti wedi joio? Do. Um, Gwelch chi tro nesa. Glywch chi ni tro nesa. O, oh, fi'n fi dweud hwn bob tro. Bob tro. Ie, yeah, oce.
Okay. Um, newch chi glywed ni tro nesa. Ta-ra. Hwyl.